Tameidiau o ymchwil TAR, ymchwil athro dan hyfforddiant gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching.
Shwmae? Shwmae. Um, croeso i Tymaidiau Ymchwil, Martha. Diolch. So, diolch yn fawr am dy amser di heddiw. Just i gyflwyno fy hunan yn gyntaf, so Gina Morgan, TAR Cymraeg Uwchradd. A dwi'n mynd i gynnal y sgwrs heddiw ynglŷn â dy waith ymchwil yn aseiniad un. So, yn gyntaf, ti eisiau cyflwyno dy hunan? Okay. Um, Martha Morse ydw i. Um, dwi'n newydd gwblhau cwrs tar Cymraeg uwchradd. Um, a ie, symud ymlaen i swydd yn fis Medi. Na fe, na fe.
So yn ystod y cwrs tar, wrth gwrs, ti wedi gwneud dau aseiniad, um, a ti yma nawr heddiw i drafod dy aseiniad cyntaf. Ie. So, yn gyntaf, alla i ofyn, so beth oedd dy faes ymchwil a sut oeddet ti wedi dod o hyd a penderfynu beth yn union oedd dy faes ymchwil di? So, nes i benderfynu ar um, edrych ar ddisgyblion mwy abl a thalentog o fewn um, yr ysgol arweiniol. Um, nes i benderfynu ar hwnna oherwydd un o'r amcanion um, oedd gan yr ysgol oedd Yym, bod nhw'n anelu i bob adran i ddiwallu anghenion pob dysgwr, um, a fydden ni wedi gallu mynd y ffordd a'r trywydd o sgaffaldio mhm. lawr mm, yeah. um, i disgyblion neu herio um, disgyblion mwyaf fel athlentog. Yeah, yeah. Sy'n benderfynu ar hwnna, um, oherwydd dwi'n teimlo bod modd gwneud hynny er mwyn datblygu dealltwriaeth a dysgu dyfnach ac ehangach ar gyfer y disgyblion hynny. So, um, ydw i'n iawn yn meddwl bod ti yn yr ysgol arweiniol yna um, yn lleoliad un, felly oedd, um, oedd, oedd modd i ti gwrdd â'r hyrwyd yr ymchwil ac yn y blaen? Oedd, roedd o'n, um, felly, oedd ni gwrdd i ddechrau, fel oedd pob un yn gwneud, ond dwi'n meddwl oedd wedi gweithio'n allan yn eitha da i mi um, am fod yn hyrwyddo'r ymchwil yn yr ysgol a bydden ni'n gallu rholi ambell i bethe iddo fe a pan o'n i'n dweud dwi'n meddwl mynd ar y trywydd yma yym felly o'n i o'n i'n meddwl i ddechre canolbwyntio ar disgyblo mwyafrif phlentog yn yym yn y Gymraeg yn unig ond nath e nath e a- awgrymu mod i'n edrych ar ieithoedd yym... Ie. ...a wedyn fydde hynny'n dod o mewn pan ni'n neud yr ymchwil bydden ni'n gallu edrych ar ieithoedd leiafrifol neu yym Saesneg fel ail iaith hefyd. Yym ond roedd hwnna'n yym jys arg- argymhellion odd e'n rhoi i ni yym odd e'n rhoi llyfre neu yym erthygle falle fydda yym o o gymorth i ni hefyd felly odd e'n odd e o fudd i fi bod yn yr un ysgol â'r hyrwyddo ar ymchwil yym ond wrth gwrs odd pob cam odd e'n e-bostio yn eitha amal um, yn sicrhau bod ni ar y trywydd cywir hefyd. Felly, oedd pawb yn yr ysgol arwain ysgol arwain yna yn cael yr un thema ymchwil, neu oedd disgwyl wedyn bod ti'n mynd, oedd e wedi rhoi dewis o, o themau gwahanol, neu beth? Um, Gefyn ni ddewis o themau gwahanol, right. um, Dwi'n meddwl oedd tua saith i gyd, oh, um, a oedd hynna i gyd yn deillio o amcanion yr ysgol um, ar gyfer y flwyddyn academaidd, a beth o'n nhw eisiau gweithio ar yym o fewn yr adrannau neu o fewn yr ysgol gyfan yym a o'n i'n cael penderfynu wedyn ar yym ar ba bynnag thema o'n i isie neu pa pa bynnag amcan o'n i isie a o fewn yr amcanion odd sawl yym trwydd o'n i gallu cymryd. Dwi meddwl oedd un wedi gwneud ar edrych ar ddatblygiad rhifedd mewn dyddiaethe Yym a a rhai eryll fel 'a llais tebyg un a pethe fel 'na. Ie ie ie 'na fe 'na fe 'na fe. So ma' a mae'n amlwg bod bod y hyrwyddwr ymchwil wedi helpu o ran rhoi cyfeiriad wedyn pan oeddet ti wedi dechre ar y gwaith ymchwil. Oedd cyfle gyda ti wedyn i drafod dy faes ymchwil cychwynnol gyda dy fentor hefyd? Oedd. Yym ges i Yym o'n i o'n i'n cydweithio'n reit dda gyda'r yym mentor a o'n i'n gallu'r s- siarad a... Ie ie. ...petha fel 'na yym nath e gyfeirio fi at sawl gwefan... Ie. ...yym ag ati ar gyfer dechre'r ymchwil yym a shwt falle m- odd e'n defnyddio yr herio' yy a'r strategaethe um, ar gyfer disgyblo mwyabol a thalentog um, o ddydd i ddydd, a falle yeah, yeah, dechrau ar hwnna yeah, ac adeiladu yeah, yeah. ar hwnna. Um, felly, oedd, oedd yr holl adran uh, uh, yn gymorth mawr er mwyn gallu just datblygu a dechrau gael y bil yn, yeah, yn rowlio, ie. Yeah, yeah. yeah. A ti'n dweud na bod ti wedi mynd ar ôl y thema yma, sef mwy galluog a thalentog, ond ddim jyst am y Gymraeg, sef dy bwnc di o ran y cwrs tar, ond hefyd o ran um, ymborel ieithoedd? Ie, Felly, oeddet ti'n cydweithio hefyd gyda, gyda staff yn, yr, yn y gyfadran ieithoedd? Do, mi nes i, mi nes i siarad gyda nhw, si ar sylwi cwbl o wersi nhw, a um, o'n nhw, um, uh, dwi wedi sgrifennu fe uh, uh, amdano fe yn yr ymchwil, ond o'n nhw'n defnyddio elfen mwy um, diwylliannol, um, felly o'n nhw'n defnyddio yeah, fel yeah. cerddoriaeth, yeah. um, mm -hmm. ffilmiau ag ati yeah. yn y gwersi yn barod, a wrth i mi ddechrau'r ymchwil, o'n nhw'n darganfod, o, mae hwnna yn rhywbeth mae disgyblion mwyafrif talentog yn hoffi gwneud mae'n rhywbeth ychwanegol mae'n herio n'w i ddeall... Ie. ...neu i i ddeall yym diwylliant... M-hm. ...yym a traddodiade ond hefyd ma'n ffordd digon hwyliog o wneud hynny hefyd. Ie ie. Ac o ran yym ffindio amser i neud hwnna oeddet ti'n oeddet ti'n defnyddio yr amser ymchwil ac ymholi oedd ar dy amserlen di i neud y gwaith yma sef y cyd-lynu ac wedyn yr arsylwi? Oedd o'n felly o'n i o'n i o'n i'n cysylltu gyda'r hyrwyddo ymchwil o'dd yn yym uwchben dod arno fi hefyd felly o'dd o'dd popeth yn yn yn cydweithio'n reit yn reit da fan 'na. Yym a o- o'dd e'n o'dd e'n sortio hwnna allan a a dweud pa yym wersi oedd yn rhydd neu neu wersi odden ni'n gallu myn' i arsylwi at o fana wedyn ca'l sgwrs gyda'r yym athrawon ieithoedd hefyd. 'Na fe. So cryn dipyn o drafod cryn dipyn o arsylwi ac yn y blaen ond y cam nesa dwi'm yn siŵr o'dd o'dd o'dd y darllen. So Ynys Enid un yym fel ni'n gwbod mae disgwl bod ti'n dewis chwech ffynhonnell. So sut est ti ati i ddewis y ffynonellau a pa fath o ffynonellau oedd gyda ti? Uh, felly, pan o'n i'n mynd ati, o'n i'n gwybod bod fi eisiau gael um, sawl ffynhonell gwahanol, sawl math o ffynhonell yeah. gwahanol, felly oedd yn eisiau holiaduron, um, erthyglau, pen, penodau, um, arbrofion hyd yn oed. Um, A i weud y gwir, nes i jyst rhoi disgyblion mwyabol a thalentog yeah. mewn yn Google Scholar, jyst i weld beth fydde'n yeah, dod lan. Um, o'n, i, o'n i ddim yn bod yn... Um, oedd e, e reit eang, um, ac wrth gwrs o'n i'n trio cadw fe at rhywbeth reit cyfoes hefyd, yeah, yeah, achos mae lot yeah. yn cael ei ysgrifennu um, ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif amdan hon, ond, um, ond o'n i'n dechrau ar hwnna, yn gweld beth oedd pobl yn mm. cael ei ddweud, um, o'n i'n sylweddoli bod lot

Oedd hwnna'n man cychwyn. Wedyn o'n i'n symud ymlaen um, i edrych ar, ar y strategaethau yn benodol um, um, a gyna yn edrych ar sut falle bydde hwnna'n adlywyrchu ar yr adran um, Gymraeg a yeah, ieithoedd yeah. Mm -hmm. um, a hefyd o'n i'n edrych i weld os oedd 'na ieithoedd leiafrifol fel Basgeg neu neu Saesneg fel fel ail iaith yym o'n i o'n i'n canolbwyntio erbyn hwnna ar ddarganfod yym pethe bach mwy... Ie. ...yym manwl yym... Ie. ...ag ati. Ie ie. Ie. Wyt ti'n gallu cofio rhai o'r ffynonellau oddet ti wedi yym dewis yn dy aseiniad? Yym. Allet ti roi enghraifft i bobol? Ie ie. Mi nes i yym felly un o'r pethe nes i ddarganfod oedd o'dd yn rwbeth o'dd yn codi'n amal oedd yym addysgu an- a- annibynnol

a oedd yn holi disgyblion Maboleth Llanllwg sut oedden nhw'n hoffi dysgu, a oedden nhw'n dod rownd gyda gemau, oedden nhw'n dod rownd um, a dweud pethau fel cerddoriaeth, yeah, yeah, ffilmiau, yeah, ffyrdd mm. mwy diwylliannol, fel bod yn mm. waith ychwanegol, ond mewn ffordd oedd yn rhywbeth oedd yn diddannu nhw hefyd ac yn trwytho nhw mewn y newylliant neu yeah. yn yr iaith yna. Yeah. Um, nes i ddarganfod hefyd y dulliau creadigol um, oedd uh, um, yn medru cael ei defnyddio fel strategaeth ar gyfer disgyblion mewn talentog a yym y dullie megis y scampwr sef ffordd o feddwl yym shwt fyddech chi'n cael rhwbeth y safbwynt shwt fyddech chi'n newid e gyda gwahanol elfennau yym a hefyd the Wallace Model odd hwnna'n yym rwbeth nes i ddarganfod hefyd a a ma'n ma'n ddiddorol achos ma'r holl ffyrdd gwahanol yma m- dwi siŵr os 'ych chi'n myn' ati fel ysgol byddech chi'n canolbwyntio ar un... Ie ie. ...yym ond ma'n ma'n lot o ofyn i'r adran er mwyn gallu... Ie. ...darparu'r m- yy yr math yma so o'n i 'di gweld ie y peth mwya dwi meddwl oedd agor 'u meddylie n'w yn ddyfnach yym ac yn ehangach er mwyn bo' nw'n gweld gwerth yn y dysgu ma' nw'n gwneud wedyn. Ie ie yfe yfe. So o ran ffynonellau oeddet ti'n dewis ffynonellau rhyng- rhyngwladol yym a ddim ffynonellau oedd yn benodol yn do- yn dod o Gymru like ffynonellau Cymraeg? Yym dwi meddwl odd hwnna'n Ma' hwnna'n un o'r herie nes i... Ie. ...nes i wynebu mewn ffordd. Ie. Yym achos odd do- do's dim cymaint wedi ca'l ei ysgrifennu... Na. ...yn Gymraeg nes i ddim gam- darganfod dim byd mewn gwirionedd yn yn Gymraeg neu nes i ddim defnyddio... Na na na. ...dim byd yn Gymraeg. Ie ie. Yym yy felly odd hwnna'n rhywbeth odd edrych am ieith- iaith leiafrifol arall yn rhywbeth odd y odd y peth gore yy i allu neud. Ie. Yym oherwydd ma'r un math o

a a ceisio dal ca'l yr un neges trwyddo yn yr ymchwil pan o'n i'n ysgrifennu. Ie ie ie. Yym ond ie. Ma' fe da iawn.
So pa fath o gasgliadau oedd gyda ti ar ôl gwneud y gwaith darllen yma? Yym felly yym nes i nes i fel un o argymhellion nes i roid i'r yym ysgol odd e'n Caniatáu i'r disgyblion i feddwl dros eu hunain, i i gymeryd cyfroldeb a datblygu dysgu annibynnol eu hunain. Felly, petai prosiect yn cael ei wneud, bod nhw'n dewis beth oedd teitl y prosiect. O'n nhw'n mynd ati yym fel bod y fel bod y lefel yna o gymorth wrth y dys- wrth yr athro yn ddibynnol falle ar pa fath o lefel yw'r disgybl. Yym so bydde petai'n mwyablythlentog bydde'r athro'n mynd reit 'co ti a bant â n'w. Ie. A wedyn yy falle yy pwy 'yn arall bydde'r athro yn rhoi y thema rhoi'r cwestiyne yym on' ma'n rhoid y rhyddid a yy y gallu i ddysgu'n annibynnol i'r i'r disgybl. Yym a dwi me'wl bydde hwnna yn rhywbeth bydde yy pob un ysgol yn medru gwneud oherwydd ma'n ma'n cyfuno... Ma' pob pwnc hefyd. ...pob pwnc hefyd. Ie ie ie. Yym yym yym un arall odd creadigol yym yy y dullie creadigol yma o allu yym o ddatblygu y meddwl yn greadigol a defnyddio yym strategaeth fel Scamper er mwyn galle'r jyst meddwl yn greadigol datrys... Ie. ...probleme'n greadigol a thrwy hynny efalle 'marfer ymarfer bo' hwnna'n dod yn itha naturiol... Ie ie. ...i'r disgyblion hefyd. Ie. A ma'n herio'r disgyblion mwyaf talentog yn ogystal. Yym a- ac yn ola yr peth o'n i 'di gweld odd yn odd odd yn ddefnyddiol falle i ysgolion yym gyda yym disgyblion gyda gallu cymysg iawn... Ia. ...m-hm. ...oedd yym cynllun mentora lle fydde'r disgyblion Mabinthlantog yn medru mentora disgyblion o fewn yr un yym dosbarth yym a neu hyd yn oed petai lot o drefnu'n digwydd bod bo' nw'n mynd i disgyblion is yr ysgol... Ie ie. ...yym neu neu neu llai. Ie ie ie felly. Ie ie. So wedyn wrth gwrs yn yr aseiniad yma mae'n disgwyl wedyn bo' ti'n rhannu dy ymchwil nôl yn yr ysgol so sut oedd hwnna wedi digwydd? O ran rhannu dy, dwi'n fi'n, rhannu dy infograffig neu dy ffaithlun neu beth bynnag, sut, sut, sut, sut oedd hynny wedi digwydd? Um, felly gafon ni'r cyfle um, wedyn ni bennu dyddiad i rannu fe gyda'r uwch fentor, right. yr um, hyrwydd yr ymchwil um, a'r adran hefyd. Oh, right. um, felly um, roedden ni'n rhannu'r syniadau gyda ni um, a wedyn um, roedd y hyffordd ymchwil yn cwestiynu ni wedyn, yn, jyst yn trio cael mwy allan o'r ymchwil yn golygu pa mor yym pa mor ddibynadwy fydde fe ag ati o ran yym jyst sicirhau bod bod beth fel fydde fydde nw'n cymeryd yn rhywbeth fydde yn gweithio ag ati. Yym ond ond dwi'n siŵr bydde cynllun mentora'n gweithio'n well... Ie ie. ...mewn mewn rhwbeth ieithoedd yym lle fydde darllen ne' ysgrifennu ne' rwbeth yn gallu ca'l 'i ddefnyddio'n itha hawdd. M-hm. Yym ond o ran rhannu yym Ie roedd roedd y broses yna'n yy a pawb yn gadarnhaol yy wrth i chi rannu hefyd. Da iawn, da iawn.
Ac wrth gwrs, oeddet ti'n dewis maes oedd yn eitha um, eang, eitha agored, ond o dy safbwynt di, nawr yn troi'n ôl at, at y pwnc, Cymraeg yw dy bwnc di, so, so beth yw'r beth yw'r pethau ti'n cymryd o'r ymchwil a ti'n meddwl, dwi'n mynd i ddatblygu hwn yn nawr yn fy ymarfer i wrth symud ymlaen yn y swydd gyntaf ac yn y blaen? A, felly, um, dwi'n meddwl y, y peth mwyaf dwi wedi byddai byddai'n cymeryd ymlan yn fwy yw y dysgu annibynnol yma. Ie ie. Yym felly o ran y Gymrag ma' lot o yym waith yn myn' ar gyflwyniade llafar yym a a a falle weithie gwaith ymchwil lle ma' nw'n penderfynu ne' ma' nw'n gwneud gwaith llafar ar ryw ryw bwnc yn benodol wel falle bydden ni'n rhoi'r cynnig yna iddyn n'w yym y disgyblion mwyaf ffylenntog i fyn' ati i ymchwilio a a jyst rhoi yr yr y go- yr y dysgu yn 'u yn 'u gofal n'w. Ie ie. A bo' nw'n pen- pennu yym pwnc o fewn rheswm yn yn amlwg a wedyn myn' ati er mwyn gallu... Ie ie. ...ysgrifennu lle bydden ni wedyn yn sgaffaldio a a rhoi syniade i ddisgyblion eryll a rhoi cwestiyne... Ie. ...a meysydd i ymchwilio hefyd. Ie ie. So dyna'r peth mwya dwi'n meddwl. Ac eto yn symud ymlaen meddwl am dy flwyddyn ang- wyt ti'n edrych ymlaen at c- at mwy o gyfleoedd i wnaud mwy o ymchwil yn y dyfodol beth yw dy gynlluniau o ran datblygu nawr dy sgiliau ymchwil di? Um, felly, dwi, dwi eisiau um, cael ymlaen efo um, eisiau sut fydden ni'n diwallu anghenion pob un dysgwr, yeah. mm -hmm. um, ac efallai edrych ar pen arall y spectrwm um, yeah, yeah. Uh, uh, o hynny. Yeah. Um, achos dwi'n dwi teimlo um, bydden ni'n hoffi mynd i sgaffaldio lawr um, a chynnig fel matiau iaith ag ati yeah, yeah, mwy yeah. effeithiol. Mm -hmm. um, a

a dwi 'di medru yym ymchwilio iddyn n'w felly dwi 'di gw- neud y theori ond dwi isie gweld shwt ma' hwnna'n w- gweithio ar lawr y dosbarth a gwel be' sy'n gweithio a falle be' sy ddim yn gweithio ar gyfer yym gwahanol bobol ond ie dyn- dyna sut dwi'n neud e. Dyna beth yw addysgu effeithiol on'd yw e? Bod bod ti'n darllen bod ti'n arsylwi bod ti'n arbrofi ac wedyn bod ti'n addasu so ti ti ar y trywydd yna yn bendant. A'r cwestiwn olaf i ti, Martha. Um, ni'n gwybod Cymraeg yw dy bwnc di, um, felly ti'n hen gyfarwydd sgrifennu trwy'r Gymraeg. Ond sut, sut oedd y profiad o sgrifennu y sainiad academaidd lefel M, 60 credit, um, o dy safbwynt di? Felly, um, dwi'n meddwl bod hwnna, dwi'n bod yn ffodus a mae wedi bod yn fantais i fi. Nes i drwy brifysgol i gyd yn ysgrifennu um, yn y Gymraeg. Nes i gradd meistr cyn dod fan hyn hefyd yn ag ysgrifennu yn y Gymraeg. Felly, lot o brofiad dy fi yn gwneud hynny. Um, ond Mi oedd y gwaith ymchwil yn amlwg yn Saesneg, lot yeah, yeah. ohono fe, felly mm. oedd, oedd yr elfen o drawsieithu, dwi'n meddwl oedd hwnna'n rhywbeth eitha heriol, oedd yn cymryd lot o amser, um, ond um, wedi chi gwneud hynny, oedd e, oedd e fel sef bod e'n dod yn haws mm. ysgrifennu mm. am, am, am y pwnc. Um, ac o ran Ac o ran ysgrifennu yn Gymra'g yym roedd pethe megis geiriadur yn hanfodol yym a rhoi popeth trwy Cysill. Ie. Yym a hyd yn oed... M-hm. ...y thesawrws ch'mod os o'ch chi methu meddwl am gair ne' chi isio defnyddio gair tebyg thesawrws yn rhwbeth odd hefyd yn yn yn ddefnyddiol iawn. Yym ag Oherwydd bo' ni bo' fi yn yr ysgol arweiniol yym o'n i'n teimlo fel bo' fi'n gallu ca'l y cymorth yna... Ie oce. ...yym o'r hyrwyddwr ymchwil a'r adran yn gyffredinol am y Gymra'g a shwt fydden ni'n myn' ati i ysgrifennu yym on' hefyd ga- gafon ni lot o gymorth wrth y brifysgol... Ie. ...yym o ran shwt 'yn ni'n ysgrifennu feirniadol yym yn y Gymrag yym a gafon ni hefyd ch'mod enghreifftie so chi'n gwbod beth odd safon y iaith fydden ni'n defnyddio yym a nathon ni neu' lot o waith paratoi ar hwnna yym yn y brifysgol cyn myn' ati ymhell cyn myn' ati i ysgrifennu'r y Maseiniad wedyn. Unrhyw gyngor byddet ti'n rhoi i bobol efallai sy ddim mor hyderus yn sgrifennu yn Gymraeg a nawr ma' nw'n wynebu sgrifennu estynedig un- unrhyw gyngor? Yym dwi meddwl jyst yym ceisio uwchraddio geiriau, achos bod nhw'n meddwl bod falle bod gair falle yn rhy um, ddim lan i, yes, i safon yeah. gradd. Mm, yeah. um, falle jyst ceisio uwchraddio, dynyddio thesaurus i uwchraddio yeah. gair. Yeah. Um, efallai gofyn am gymorth hefyd o ran yeah. beth bynnag yw'r maes i chi ynddo. Mm -hmm. Falle beth yw'r derminoleg chi angen cynnwys yeah. um, ar gyfer